Mae hyn yn amhosib i'w ateb. Pobl, pobl sy'n ei sioe, cyfle i gymdeithasu am bedwar diwrnod. Mae yna gymaint o bethau, mae yna amrywiaeth, mae yna gystadlaethau, O.
Dwi'n meddwl mae cymdeithasu di peth gorau. Gorau bod sausage a mash yn yn ddi-ffael bob dydd. Dal i fyny efo hen ffrindiau, a hefyd medru gwneud lot o rei uh, newydd. Does em lle gwell na roi y Welsh i wneud hynny. Bob peth Fantastic.
Dwi am ddeud y Members Pavilion yn y gwylod, yn ewedig pan mae Beryl Vaughan yn ych gwadd chi yno. Y Pafiliwn Montgomery.
Bwyty Bethan, Lasagna. Mwah. A mae cinio efo Beryl yn sioe ar ben ei hun. Heblaw am pasta bob ffordd bosib yn y garafan ac ambell i farbeciw, 'swn i ddeud mae rhwng Pafiliwn y Charles a'r Welsh Blacks. Pafiliwn yr Aelodau yn ochr yr Prif Gylch. A mae'n siŵr bod y Siarles yn mynd â hi, da ni'n mynd yn am ginio dy syl. A pan oedden nhw'n ail godi'r pafiliwn, oedd na bridwyr yn cael e, cyfle i noddi bricsan. A mae bach o hwyl, trio ffidio enw nain a taid penant uh, ar y fricsan, a mae honno digwydd bod uwch ben y bar, so diolch gymaint o broblem y hynna.
Grand Parade a'r sioia ar fin os. Um, heblaw am y Dancing Diggers blynyddoedd maith yn ôl a'r arlwy anhygol mae'r sioe yn oed arno bob blwyddyn. Heb os, pnawn dy Mercher, stolwyni'r copiau Cymreig. Dwi'n meddwl bod y Grand Parade sydd ar y dy Mercher a dydd Iau yn... Mae'n dangos uh, ffarmio ar ei ore, yr holl werthau, cyffyle, defed sydd wedi dod i'r sioe. Um, Yr garafan bach coffi wrth y bandstand a wedi cael eistedd dan y coed. Gorau bod FUW gan bod fi yn gweithio nhw well fi ddeud hyn ynddi. Unrhyw un sy'n nabod fi, dwi ddim yn mynd i sioe efo te. Dwi am ddeud, yr stand y South Devon, gwartheg South Devon, maen nhw'n edrych ar nôl i mi gael rhywbeth, no gael baned yno, gael lasso win yno, gael rhywbeth dwi eisiau.
Stockmans ydi'r yy lle efo'r beint gore ar hyn o bryd. Sam peint gora fel tai na ble mae na dwi'n meddwl na lle mae'r ffrindiau a'r gwmnïaeth ydy lle mae'r peint gora.
Stockmans.
Ond dwi yn meddwl mai'r Siarles di'r lle i gael peint gore, cos diom ots pryd da chi'n mynd yno, da chi'n siŵr o gwarfod rwyn da chi'n nabod, a sag ydiom pan prynu peint, ydwch chi'n brynu peint da iawn ych hun.
Da ni'n mwynhau'r cneifio. Grŵp o ffaif yma maen nhw'n alw. E, mae yna gystadlaethau defaid, interbreed a'r gwartheg, y grwpiau. A mae hon y sioe orau o wartheg welwch chi yn rhywun sioe yn nille. Ond yn bersonol, e, pan maen nhw'n gwneud e, yr short, cwpan short Tywysog Cymru yn y brif gylch, pan mae pencampwyr Gwrw a benyw y copiau Cymreig yn mynd ben yn ben. Mae honna'n sbesial bob blwyddyn. 2010 pan oedd Shearing World Champs drwy'r byd i gyd yno ac o honno yn sioe a hanner. Mae yna sawl uchafbwynt di bod, blaw fel breidiwr, dwi'n licio meddwl na sioe nesaf fydd y sioe orau hyd. Y sioe gynta na de? Y sioe gynta ti'n cymryd allan yn bylth. Sefyll yn ciw y members, definitely y sioe orau. Ia, Royal Welsh ydi y sioe orau yn y byd.